זאגט ביי די קרבנות ס'איז א גמרא אין שלחן ערוך ווערט דאס דערמאנט ממש אנהייב שלחן ערוך, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את ליבו לשמים, פרעגט די טז. אויב די מרבה אין די ממעיט ביידע זענען מכוון ליבם לשמים. און פארוואס זענען זיי גלייך? איז טאקע א מרבה איז אסאך מער ווי די ממעיט איז שוין בעסער מרבה אויב ער מיינט יא מיט כוונה. איז בדרך דריש קען זיין אז מען קען פארענטפערן, המרבה מיינט מען איינער וואס טוט אויף גוטע זאכן, ער לערנט, ער דאווענט, ער טוט מצוות, און איז מכוון ליבו לשמים, ס'איז א גרויסע קידוש השם. אבער חזל האבן אונז אויסגעלערנט, ישב ולא עבר עבירה, כאילו קיים מצוה, באקומט ער א שכר, ער מאכט א נחת רוח פארן אייבערשטן כאילו קיים מצוה, מיט דעם וואס א מענטש איז זיך מתגבר ווען עס קומט א דבר נסיון לידו, ער טוט גארנישט, דער גארנישט איז למעשה ממש א מנחה פארן אייבערשטן. איז אפשר דאס איז די רמז, אחד המרבה ואחד הממעיט, ער ברענגט א קרבן צום אייבערשטן נישט דורך א פעולה וואס ער טוט, דורך א פעולה וואס ער האט נישט געטוען, איז די זעלבע זאך, ס'איז די זעלבע חשיבות ווי דער מרבה, דער וואס מאכט ממעיט, ער איז ממעיט פון זיך, ער האלט זיך איין, ער היט זיין אויג, ער היט זיין מויל, ער היט זיין מחשבה, זיין הארץ, די אלע זאכן אזוי, איז ממש, אויב ס'איז יכוון ליבו לשמים מיט דעם. איז דאס א קרבן מנחה אזוי ווי דער מרבה אזוי ווי דער וואס האט געברענגט א גרויסן קרבן צום אייבערשטן, אזוי ווי ס'שטייט אין ספרים, דוד המלך זאגט, אף לא פאלי עוולה, בדרכיו הלכי, היינט בין איך געגאנען בדרכי השם, כ'האב געטון א מצוה, וואסארא מצוה האסטו געטון? לא פאלי עוולה, אז כ'האב נישט געטון קיין עוולה, די יצר הרע האט מיר געצויגן כ'זאל טון א עוולה, כ'זאל עפעס זעהן, כ'זאל עפעס קלערן, און איך האב מיך צוריק געהאלטן, די לא פאלי עוולה איז בדרכיו הלכי. דאס פארענטפערט אויך די גרויסע קשיא, אין פסוק שטייט ולא תחללי את שמי ונקדשתי בתוך בני ישראל, מען רעדט צו די זעלבע מענטש זאגט מען אים מאך נישט קיין חילול השם, מאך יא קידוש השם, ס'איז דאך ממש צוויי היפכים מן הקצה אל הקצה, נאר די תורה זאגט אים לא תחללי את שמי, אז דו מאכסט נמנע פון חילול השם, חילול השם הייסט דו געדענקסט דער אייבערשטער ידו אין הזית. דו ביסט נישט מכחיש זיין השגחה וואס ער זעהט וואס דו טוסט, איז מיט דעם אליינס מיט די לוי'סע חללי האסטו שוין געמאכט א מצוות עשה פון ונקדשתי דממית, דאס איז ממש די זעלבע קידוש השם ווי א מרבה ווי איינער וואס געבט עפעס א גרויסע זאך פארן אייבערשטן, דאס איז די גרעסטע זאך אז איך בין ממית, איך האלט מיך אפ.